Eka siku ra tolo JP the Caterpillar u endle nkandziyiso thwii ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a karhi a chela moya ka swin'wana swiyimbeleri leswaku ri va nga ha pfumeli ku va va ya cina lava nga na xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko ku ri ku va ya cinela swimalana. Se leswi swi le rivaleni leswaku ri JP the Caterpillar u lwisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hi ta tsundzuka leswaku na loko Benny Mayengani the President va ta va va simeke vandla ra tipolotiki ra AADP, a ri na ku sola swinene a kombisa leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va fanekele va tshika vunqambi va landzelela swa tipolotiki. Se hi xitalo loko a endla minkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kumeka a karhi a tseketsela kumbexana ku sola xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se ka siku ra tolo loko a ta va endli nkandziyiso a karhi a chela moya ka swiyimbeleri leswaku swi nga ha pfumeli ku cinela la ku nga na xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko ku ri ku hi ku va cinela mali yitsongo hi voni vanhu vo tala va karhi va sola JP the Caterpillar va kombisa leswaku JP the Caterpillar o va na rivengo ka xiyimbeleri Benny Mayengani the president Van'wanyana va kombisa leswaku ri ntikelo wa swiyimbeleri a wu fani. Kahle-kahle xivangelo lexi endlaka leswaku ri vanhu va sola JB The Caterpillar i ku va kombisa leswaku ri hambi ku ri vatlangi va bolo a va holi mali yo ringana. Ku fana na Messi na Ronaldo va tlanga na vatlangi van'wanyana kambe vatlangi lavaya va hola mali yitsongo eka vona futhi a va va landzi no va landza hi muholo kambe va tlanga swin'we. Leswi vula leswaku ri swi ri vatlangi lava tlangaka eka team yin'we na Ronaldo kumbexana na Messi a va fanekele va toyatoyela xipano xa vona va kombisa leswaku va nge swi koti ku tlanga va ya emahlweni loko ku ri hi ku Ronaldo na Messi va ha hola mali yo tala ku va tlula kasi van'wani va tlhela va kombisa leswaku ri hambi ku ri lomu mintirhweni vanhu a yi holi mali ya ku ringana hi nga va hinkwenu hi ri mintirhweni kambe mi kuma leswaku ri miholo ya hina a yi ringani naswona a swi vuli leswaku ri hikuva hi hole miholo yo ringana swi ri un'wanyana u fanekele a tshika ntirho laha va nga tlhela va kombisa leswaku hi nga va hi karhi hi tirha eka khampani yin'we kambe mi kuma leswaku ri mintirho ya hina kumbexani nkoka wa hina eka khampani liya a wu ringani leswi vula leswaku ri hambi ku ri swona swiyimbeleri loko swi fika eka ntikelo a swi na ntikelo wo ringana ku na loyi loko a ri kona eka ndhawu yaleyo u endla leswaku ri vaseketeri vo tala va ta eka ndhawu yaleyo ku fana na xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko vo ze va rhambiwa eka ndhawu yo karhi sweswo swi endla leswaku ri vaseketeri kumbexani swi koka rinoko eka vaseketeri vo tala leswaku ri va ta eka ndhawu yaleyo se swi ringanerile leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the president va nga kumi mali yo ringana na swin'wana swiyimbeleri leswi swa ha ku nghenaka eka vunanga kumbexana swiyimbeleri leswitsongo. Van'wana va kombisa leswaku ri hambi ku ri exikolweni principal u hola ku tlula mathicara kambe a swi vuli leswaku ri mathicara va fanekele va nga ha tirhi ntirho wa vona hi mhaka ya ku principal u hola mali yo tala kahlekahle munhu un'wana na un'wanyana u na ntirho wa yena naswona u na ntikelo wa yena ku fana na swiyimbeleri a swi na ntikelo wo fana se na mali ya kona a yi nge fani. Se hi marito yalawo mi kota ku swi vona leswaku ri vanhu a va karhi va kombisa leswaku ri Gp the Caterpillar o va ku cheleni ka moya ka swiyimbeleri swin'wana leswaku ri va nga ha cinlanga na Benny Mayengani the President hikokwalaho ka ku va yena a ri na rizondho eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President naswona a nga fanelanga a endla sweswo leswi leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i chanele ya n'wina ya ka Gaza. Ku ri mi fika mi vitaniwa laha mi fikaka mi nyikiwaka ti 5000 va teka mali yo tala va nyiketa Benny ku ri he guys loko a swi koteka loko a swi koteka guys mi kota ku ti feeder a mi nga ta pfumela ku teka mali ya le hansi ka 20000 na n'wehe van'wani laha ku vitaniwaka Benny a mi nga ta pfumela a ni ma swi tiva ku Benny ya nyikiwa ma 40 50 se why n'wehe mi fanekele mi pfumela ti 5000